Дьэ бүгүн киэһэ биһиэхэ Чурапчы дьонугар-сэргэтигэр олох өрөгөй киэһэтэ буолла. Ол курдук Былатын Ойуунускай аатынан Саха академическай театра биһиги бары таптыыр, ытыктыыр дьоммут, артыыстарбыт кэлэннэр наһаа үчүгэй олох дьоро киэһэтин бэлэхтээтилэр. Дьэ бүгүн көрбүт дьон, көрөөччүлэр Чурапчы дьоно олох сүһүөхтээх бэйэлэрэр сүһүөхтэригэр тураннар бу Эрилик Эристин, Марыкчаан ыччаттара испэктээкили уруйдаатыбыт, айылхаллаатыбыт, үөрдүбүт, сүргэбит көтөҕүлүннэ, олус бэркэ табылынна. Олох бу Эрилик Эристин айымньытын Чурапчы буоругар, Чурапчы сыанатыгар көрөммүт биһи көрөөччүлэр үөрдүбүт, астынныбыт уонна дуоһуйдубут. Биһиги киэн туттар саха бастакы романиһа, уран тыл ууһа Эрилик Эристиин айымньытын бу саха театра дьэ үрдүк таһымҥа көрдөрбүтүн дьон-сэргэ чурапчылар биһи кэтэһэн дьэ кэтэһэммит көрөн тобус толору зал тобус толору көрөөччүлэр көрөн үөрдүбүт-көттүбүт бүгүн дьэ биһи Чурапчыбытыгар театр таптааччыларга Оннуттан мин бэйэм өр сылларга народный театрга рөссүөрдээбит киһи быһыытынан хаамай наһаа дьоллоох, наһаа үчүгэй күн буолла диэн этиэхпин баарабын. Биһи Чурапчы дьоно-сэргэтэ бу күнү кэтэспиппит аҕай. Бастаан күһүн кэлэллэр үһү диэн хомойбуппут. Онтуйбут дьэ бүгүн кэлэн уонна полном Стави кэлбиттэриттэн гастрольный вариант буолбакка барда кэлэн бу эрлигер истиммит сүүс отут сыллаах юбилейынан кэлэн бу көһөн кэлэн онньообкутугар айыс ис сүрэхпититтэн үөрэн долгуйан туран махтал баһыыбатылларынан ибит уоннаттан бу Марчан Чаттар диэн биһи оскуола хаҕаттан оттон биһиги сүгүрүйэр хурияччыбы тараманис эрили кэристин барахсан ити хараҕа хуох буолан баран этэн биэрэн суруйбут тугунан кэлэн үрдээ үчүөйдүк оонньоон биһи урук манна хас да варианнын бэйэбит эмиэ туруора да дьыппыт ол оннуттан биһи туруоруубуттаҕына киһи наһаа сирбэт курдук буолар этэ бэйэбит санаабытыгар уонна бастакы саха театрын варианын кирилл семенов герасим васильев Оонньообуттарааҕын бастаан көрбүппүт, ол кэнниттэн дьыбы иккистээн, бу манна кэлэн эдэр артыыстар олох олуччу үчүгэйдик оонньоотулар диэн этиэхпин баҕарабын. Уонна олох суруйааччы тылыттан, өһүттэн, кини тылын-үһүн барытын олох хайдах баарынан тиэрдэн, үрдээх үчүгэйдик дьоҥҥо Биир тыынынан сынньаммакка даҕаны хас чаас олордубут. Наһаа үчүгэйдик көрдүбүт, астынныбыт уонна дьэ Саха театрыгар көрбөтөхпүт тараатта, кэлбэтэххит тараатта. Онон дьэ бу курдук сибээспитин быспакка театр аналын уруокка диэнинэн сибээстэн дьэ куруук кэлэ тураргытыгар ис сүрэхпититтэн ыҥырабыт уонна туох баар айар үлэҕитигэр өссө үрдүк дабайыылары дабайан иһэргитигэр баҕарабын. Олорон мин Кулишкин Тимурбун, Чурапчы гимназиятын үөрэнээччитэбин, онус Б клааһын уонна бу спектаклы көрөммүн, үрдээх үбүлээтим, чэһин эбээбиттэн этэбин. Мин айымньытын аахпытым эрээри наһаа күүскэ өйдөөбөтөҕүм, ону бу спектаклы көрөммүн үрдээҕин өйдөөтүм. Олох Үрдэҕин интириэһинэбит дии санаатым, чиэһин эбээбиттэн этэн кээһиэм. Үтүө киэһэнин мин аатым Чакылысов Ньургун, мин эмиэ Чурапчы гимназиятын онус бакылааһын үөрэнээччитэбин. Мин Марыкчаан ыччаттарын бу саха литературатыгар аахпытым уонна бу бэйэм чиэһинэ сөбүлээтим, тоҕо диэтэххэ төһө да айымньытын кинигэҕэ сурукка суруллубутун ааҕара төһө да үчүгэйин иһин маннык үчүгэй артыыстар оонньоон көрдөрөллөрүн миэхэ саамай үчүгэй буолла миэхэ бу бэйэм олохпор бастакы спектаклим буолла маннык улахан маннык саха театрыттан кэлэн көрдөрбүт оонньообут артыыстары бэйэм олох илэ харахпынан көрдүм билэр артыыстарым элбэхтэр бэйэм даҕаны эмиэ онно сыанаҕа оонньуурбун сүрдээҕин обуһун сөбүлүүбүн Өтө күннэн

Үтүө дьоро киэһэнэн буоллун. Мин бу эрилигэр ситин суруйааччы хаан сиэнэ хоҕотох хаалбыт кыыһа Валентина Семеновнаттан төрөөбүт кыыһа Сардаана Ивановна Еремеева диэн отуттан такка аһыл үссаллаатым төрөөбүт үөскээбит улууспар Онам Семен Андреевич Новгородов аатынан оскуолаҕа отучча сыл буолла саха тылын литературатын учууталынан үлэлээбитим уонна бүгүн бу биһиги Марк Чанчаттара Арамаан суруллубут сиригэр-уотугар, бу эһэбит дойдутугар бу олох кэтэһэн-кэтэһэммит чаттара спектаи көрдүбүт. Уона наһаа элбэх санаа бар, оны мин барытын сааһылаан батарар да кыаҕым суох курдук. Олох манна бу зал энергетикатын киһи хатаан тылынан эп Бэт наһаа үчүгэй олох маннык өрөгөй олох үрдүккэ, үчүгэйгэ тардыһыы барыта манна баар буолла. Олох дьон биир да тархаспаккалар бары тыстарын таһынаннар махталларын биллэрдилэр, үөрүүлэрин көтүүлэрин дьоллорун биллэрдилэр. Наһаа үчүөттэ бу арамаан биһиһэбит эрлигер стине туох бэйэтэ хаамай үрдүктүк сыаналаабыт айымньыта. Барамаанын оннуттан саха литератиратигар бастакы роман буоларым быһытынан бу кини байымньы туга суолтата хаһан да өлбөөдүйбэттин учуонайдар бары бэлиэтииллэр ичинчийбит учуонайдар бары бэлиэтииллэр уонна дьон норуот саха норуот эмиэ барыта бэлиэтиир оннуттан хайдах курдук кини бу ыарыыны кытта туруулаһа олорон бу маннык суруйбутун киһи барыта билэр ол иһин саха островская диэн ааттаммыта барамаанынан уонна бу романа буоллаҕына

чахчы ол баар историческай оннук түгэн баар сөп. Онуттан билигин даҕаны барамаан суолтата олох сүппэт. Бу боллаҕына ыччаты көрдөрөр роман Марк Чанчаттара диэн бу боллана хаһан баҕарар хайа баҕарар бириэмэҕэ ыччат олоҕу иилиир саҕалыыр туох баар үчүгэйгэ туохха сайдыыга саҥаҕа бартыгар тардыһар араҥабыт ыччат дии. Ол иһин бу ыччаты көрдөрөр айымньы буоларын быһытынан бу билигин даҕаны бу ыччаттар хайдах бу гимназия оҕолоро атын деревнялэртэн киирбит оҕолор хайдах көрө олороллорун барытын мен эппинен хааммынан бу отуттан тахха учутталлаабыт киһи боларын быһытынан истэ биле олордум онно киинер хайдах үөрэллэрин көтөллөрүн хайдах ылыналларын олох барытын үчүөйдүк өйдөөтүм уонна бу Бүгүн олох Чурапчыга олох Маркчаҥа диye курдук наһаа үчүгэй олох дьоллоох киһи болла. Олох бу манна сыанаҕа олох бу айымньы тылы-өһө динамиката, энергетиката наһаа күүстээх. Уонна олох историческай чахчыны көрдөрөн таһынан бэйэтэ туоҕара дьикти ураты түгэн буолла, дьоро киһи буолла. Онон мин бу түгэннэн туһанаммын Бу Саха театрын халааччыларыгар, директорга, режиссерга, артыыстарга хас биирдиилэрэ барыларыгар биир дойдулаах артыыстарбытыгар бээрилигэр истиин сиэннэрин, хаан аймахтарын аатыттан барҕа махталбытын уонна олох сүгүрүйэрбитин этэбит.